Tura khua a var dawnin Mari Magdalene leh Mari dang chu thlan en turin an kal a, tin ngaite lir nasa takin a lo ngheng a, Lalpa vantir koh van atah a lo chhuk a, lung chu a rawn lum sawn a, a chungah a thu ta a. A hmel awmzia chu kawl phei ang a ni a, a silfen chu bur angin a var a, amah an hlauh avangin vengtute chu an phur a, mithiang hmaiin an lo awm ta a. Tin Vantirhko chuan hmeichhiate chu a bia an hnenah Nangni chuan hlau chu Isua an khen bia kha in zawng tih ka hria e. Heta awm tawh lo ve a sawi ang ngeiin a thaw leh tawh kha a mutna hmun hi rawn en teh u tin kal thuai ula a zirtirte hnenah mitthi zinga ta a tho leh ta a ni. Ngaihte u, Galili rama in mah a kal e, chutah chuan amah chu in hmu ang tiin hrilh rawh u, ngaihte u, ka hrilh tawh che u hi, a ti a. Tin, hlau leh lawm em em chungin thlan atang chuan an kal thuai thuai a, a zirtirte hrilh turin an tlan ta a. Tin, ngaihte Isua'n anni chu a tawk a. Chi bai u, a ti a. Tichuan, anni chuan a kephate chu an va huan a, chi bai an buk a. Tin, Isua'n an hnenah, Hlal fuh u, kal ta ula, Galili rama kal turin ka unau te va hrilh rawh u. Chutah chuan min hmu ang a ti a, tichuan Marka Bungsawm paruk chang khat atanga Changriat hi Isua thana kalte, Mari Magdalene te, Mari te leh. Salomite an ni tih a rawn tar lang a, tichuan chanchin tha Lukazia bung sawmhnih pali chang khat atanga chang sarih thungah chuan mihring hming thana kalte hi a sawi lo va, a thu leh. A ziak te a dang chu a inang a, chuvang chuan inthlâng kha a dang mamna hlek hlek a ni a, ka chhiar chhuak ber lo ang a, hun a kal deuh tawh a, hei dar sawm pakhat lai a lo ni ta a, chuvangin i kan inkhawm te a rei lo zawk nan ka chhiar chhuak ber lo a ni tih kha min lo hriat sak bul a, ka duh a ni. Tichuan vawiin miah hianin. Kan tan a pawimawh em em mai chu engvangin nge hi'n a hne a tho le lal Isua Krista hi? tih hi kan rilrua kan ngaihtuah a kan zir tlan turin ka duh a. Lal Isua thi'n a hne a tho le hi hriatpuitu ringawt witness ni loin a ṭawmpuitu kan ni hi a pawimawh tak zet a. Lal Isua Krista thi a tho leh a nun ṭawmpuitu kan nih loh chuan van khawpuiah hian engti kawng aw main Lal Isua Krista hian min hruai lut dawn lo a ni. Chuvangin Vawinia hian sual ṭo bul kan sawi hi a ngai hle in ka hria. Crusade leh camping te tunlaiin kan uar tawh em em a. Amaherawh chu a lerah kan hruai a, sual to bul dik tak hi sawi a awm ngai lo va, thangthar leh naupang zawk te chuan kan hre tawh awm lo ve. Genesis bung hi chang sawm pasarih ah chuan heti hian kan hmu a, Eden huan lai taka thei rah, ei phal lo i nei chuan in ei ni la, laiin in thial tih Adama hnena, Pathianin a sawi kha Evi leh Adama te chuan awi loin Genesis bung thum chang rukah kan en leh chuan Evi chuan thei rah chu a lo a, a ei a, a pasal Adama chu a pe ve a tih ziak kan hmu a. Chuta tang chuan Evi leh Adama te, mihring hmasa te chu kan thlahtu te chu Pathian lakah an lo thi ta a. Tlai ni nema anmahni pawl hlim leh tura Pathian a kal chuan Eden huanah chuan a hmu zo ta reng lo mai a. Pathian chuan Adam khawngeihawm tiin a ko a ni. Chu chuan Pathian lakah mihringte kan ti chianzia a ti chiang em em a. Tam tak ṭa hlaah chuan an chhungte an hma a inzal reng chung pawn ka pi, ka pu, ka nu, ka pa, ka u, ka nau, khawiah ngeiawm tak kan ti thin a. Engvang nge kan tih chuan kan chhungte helai ruangzal reng kha a thih tawh avangin khawiah ngeiawm kan ti thin a, chutiang chiah chuan Pathian laka kan thihna chu Evi leh Dama te bawhchhiatna a ni. Hetah hian ka rilrua lo lang chu Genesis bung hnih chang sawm pasarih ah khan, Evi kha Pathianin a la siam ve lo va. Adama hnenah chauh khan he theira hi in ei tur a ni lo, in ei ni la la, i ei ni la la in i thi ang a ti a. Kha kha Bible ah chuan a inziak lo hna. Adama khan Evi kha a hrilh ni ngei tur a ni. Evi khan a lo dawng sawng fu lo pawh a ni mahna, keini pawh hi mi thusawiha ringawt kan inngah a, Bible a kan innghat lo a nih chuan nunna kan chang lo ang tih a hlauhawm em em a ni. Lal Isua Krista thihna hian kan chian a ngai em em a. Chumi a nih loh chuan kan tana Lal Isua thia a tho lehna hi a pawimawh zia kan hre dawn lo va. Pathian chuan nun kan neih lehna turin Ama'n puiah a duh. Taka siam te kan nih avangin a laka thi kan nih chu ngai ngam loin a fapa Malnei chun sualna pakhat mah nei lo leh sualna tem lo chu he khawvelan Chhedawngah hian rawn tirin kan tan a nun zawng zawng a hlan a. A thia a tho leh ta a ni. Hebrai bum ni chang sawm pali atanga chang sawm pali leh sawm panga ah hian chiang takin lal isual lo kal dan leh a rawn kal chhan kan hmu thei a ni. Naupangte hi tisa leh thisen changtu an nih hlawm avangin anga ama ngei pawhin chung bawk chu a chang ve ta a. Thihna in thihna neitu chu Diabola, thihna neitu chu Diabola a ni a, a tihboral theihna tur leh thih loh vanga dam chung a bawi a, awm zawng zawng te a chanchhuah theihna turin Lal Isua hi a thia a tho leh a ni tih kha min hrilh ta a. Naupangte niin Lal Isua Krista hi he khawvelah hian a rawn kal a, a duhni chuan Pathian Fapa a ni a, Puitling sa pawn a rawn kal thei a ni. Mahsela, Nausena a rawn chan mai enge a chhan kan tih chuan, mihringten kan tawrh zawng zawng. Kan pian tir atanga kan ti ni thlengah he khawvela Setana'n min sawisak dan zawng zawngte hrehrfiah a, tuar ve turin no senin a rawn pian ta a ni. A pian hnu lawk atangin Heroda chuan Jerusalem leh a vel a naupang zawng zawng mipa naupang kum ni hnuai lam chu, Roadna thumuh thupek an chhuah ta a. Nu hote chu an tla vawng vawng mai a. An fate ngaiin Lal Isua Krista pawh chu humhim a ngaih avangin a nu leh pate'n an tlanchhiatpui ta a ni. Heta tang hian Lal Isua tawrhna chu a intan ta a, tichuan Setana chuan a bei ngat ngat a. Setana hnathawh chu Pathian hnathawh, he khawvela Pathian hnathawh zawng zawng te ti boral vekah a awm theihna tura Pathian dotu a ni a. Chuvangin, La Isua Krista chu a do ngei ngei a ngai ang. Tichuan, kan aiawm, La Isua Krista hi he khawvel a lo kal a nih avang hianin, engvangin nge kan ai a aw a tul tih chu kan hre tawh a. Chuvang chuanin. Lali suat ka lo kal chhan ti hlawhtling tur chuan Lali suat hi chhan ni kan hriat a ngai a. Lali suai hi engvangin nge a thih kan tih chuan kan sual lei batte min rul sak a, Kraws lerah a thichena kan sual zawng zawng Pa thinlunga, Jerome pawh chu rawn nawr reh turin Lalisua Krista hi Kraws nerah a rawn thi ta a ni. Chuvang chuanin e kan bawt kan thlahtu e vi leh dama te bawh chhiatna avang chuan mi zawng zawng kan thi a, hetah hian kan thurin, Number five hi a dik zia, number panga na a dik zia hi kan hre thei awm e. Hetiang in kan nu leh pa hmasa te chu a tir in thianghlim a siam an ni a, an thu awi lo na vang in an thianghlim na leh an hlim na chu an hlawh ta a. An tluk na vang chuan mi zawng zawng misual che zo vek kan lawng ni ta a. Pathian thin tirut tur reng pawh kan lo ni tih kan hring tih kan hmu a, an tlukna avangin an thianghlimna leh an an hlimna te an hlauh ta vek a, chu nun ṭawmpuitu chu kan nia, Evi leh Adama te thlah te kan nih avangin chuvang chuanin, Pathianin khawvel an en a, tumah mi fel tak reng an awm lo, pakhat te mah an awm lo. A ni lo lama an peng ta vek a tih hi Bible kaltlangin min hrilh a ni. Chuvangin keimahni pawh hi mi zawng zawng zingah kan tel a, tumah a ti ah hian, Kan tel chiang em em a, chhandam ngai kan ni tih chu chiang takin kan hmu thei a. Rome mite hnena tirhko pawl leh thuthawn bung thum chang sawm ah heti hian kan hmu leh bawk a ni, Tumah mi fel tak reng an awm lo, pakhat mah an awm hauh lo. Tumah zunga hrethiam reng an awm lo, a ni lo lama an peng ta vek a, a ni lo lama kan vai hian kan peng ta a. Chuvangin heng keimah nia sual thlatu atanga sual sual bul hi engti kawng mahin keini chuan kan sim thei lo va. Thil sual te ti loin ruithei thil taka te han insum fan fanin i chingna sual lakah te fihlim thumin han insum fan fan mai la. Chung ang zawng zawng chuan thi na tel lo chuan engti kawng mahin keimahnia hian tawp chin a nei thei lo va. Entir nan, tuikhuah sa tur hi a pawn atangin leiin bel bel mai ila, a tawpa chuan a sa nge nge thin a ni. Chutiang chiah chuanin keimahni sual bul hi kan thihsan a nih loh chuan engti kawng maiin heng sualna lakah hian kan filim thei lo va. Van khawpui ringtu tena kan goal kan nghal em em. A sur a sa hnuaiah hrehawm tam tak tuar a lal i sua kan zui chang changna te pawh hi sual kan tihsan lo chuan engti kawng mahin kan sualna te hi kan chim thei lo a ni. Chungte chu Pathian chuan min hrechiang em em a, a duh taka siamte kan nih avangin a fa palmal nei chun chu he khawvelah a rawn tir a, hreawm zawng zawng tuarin a tawpah a thi ta a ni. Engvangin nge a thi kan tih chuan. Sual tihhlumna tur chuan thih a ngai a ni. Keini mihringte pawh hi kan sualna zawng zawng te a tihna tur chuan kan thih hi a ngai tlat a ni. Chuvang chuan Lal Isua Krista pawh hi Kraws lerah a rawn thi ta a ni. Chu chu kan sual zawng zawng te phurah a thihna chhan chu a ni a. Thi na hian kan chiah na ngai a ni. Mihring pawh kan thi tawh chuan sual engmah kan ti thei tawh lo va. Engvang nge kan tih chuan kan thi tawh vang a ni. Chuvang chuanin Setana chuan thi thlengin Lal Isua chu a bei a. Lal Isua a thi khan. Hnehna a chang ta emaw a ti a, Setana hi a lawm em em a. Mahse la, Lal Isua Krista chu. Thihna phenah chuan thihna hnehin a tho leh ta a ni. Hallelujah! Chu tak a awm mai a chu ringtute'n kan hriatchian lo vangin sual lakah te kan i ve fan fan thin a, kan thih tawhna Kraws chu kan tlawmpui lo chuan mihring hi engtim kawng maiin kan fel thei lo va. A tihna phenah chuan Lal Isua Krista chu ropui taka kaithawiin a awm a, thlarauvin emaw a thaw kan ti mai thei a. Van taksain Pathianin a ti danglam a, vana a hruai chho leh ta a ni. A zirtirte hnena a inlar pawh khan hei hi chiang takah kan hmuh chu, a zirtir Thawma hnenah khan Thawma khan a ringhlel a ni tih, Lalisua kha ringhlel a ni tih kha a hria a. Muithla emaw-te an ti mai mai a ni. Thawma hnenah khan.

Kan tan thihna hnihin a tho leh a ni. Chuvangin Krista hi a thlawnin kan thih tirang tih kan hlah kha a hlawm em em a, chu chu ka hlauh ber pawh a ni. Lali chuah Krista thihna hi a thlawna a luanral lohna tur chuan a thihna Kraws ah hian kan thihpui ve a. Kan sual zawng zawng te a hnenah khen beh a awm hi kan thianghlimna leh sual in min hne thei lohna awm chhun chu a ni a. Kan hnung lawkah piangthar tete te pawh kan awm a. A bik takin khang te kha ka chah duh cheu chu sual thi san lo hi chuan rei a daih lo tih hi Lal Isua rual a kan ti a, Lal Isua Krista rual a hum a kan awm a, a thawhna rual a kan thawh leh avak in Lal Isua nun ṭawmpui tu kan ni a, Lal Isua chu thianghlim famkim a ni a. Engti kawng nuam maiin Setana khan a bei thei tawh lo a. Bible-ah hian a bei leh a thlemna thu pawh Lal Isua Krista a thi a a tho leh hian pakhat mah kan hmu tawh lo a ni. Chuvangin Lal Isua Kristan kan sual zawng zawngte, A thihpui vek tawh si chuan keini pawh sual laka insum hram hram tur kan ni lo va, kan thih tawh na hi kan hriatchian a ngai a. Chuvangin thil sual kan ti ve te hi a thiang tawl lo a ni. Chumi a nih lo chuan kan hmuhsita kan nuih zat thin Hindu, Chakua milem petu te hi keini nen chuan danglamna pakhat mah a awm dawn lo a ni. Chuvangin Lali Siua chuan sual laka kan lo thi ta a. Lali Siua thianghlim famkim a thianghlimna ṭawmpuitu kan lo ni ta a ni. Chuvangin Isua Krista kan rinna hian kan chiang tur a ni a. He khawvel kan dam chhung hian Zute chu a thlum ngaiin a thlum rengva dawn a, nula lek chia te pawh an hmel thain an tisa a la mawi reng dawn a ni. Chung lak zawng zawnga kan thih tawhna kan hriat erawh chuan engmah awmzia.

A mihrin mihrinna zawng zawng chu a lo tawp ta a, Pathian a nihna chu a rawn inṭan ta chiah mai a. Chu chu kan hmahruaitu leh kawng min kawhhmuhtu engtik lai pawh a thlamuang ngai lo hlo nei reng reng a awm ṭhin kha Lalisua Krista chuan, Thlamuang takin awm rawh u. Keiin khawvel ka ngam ta a ti a ni. Khawvel a va ngam chiang teh lul em. Chuvangin Lali sua Krista hnena kan thi a, kan tho leh tak zet a nih chuan, Setana hian engti kawng maiin min hne thei lo va, Setana pawh hian mihring te hi min za a ni. Keimahnin remtina kan thinlungin remtina kan pek zan lo chuan min thlengthlu ngai reng reng lo a ni. Kan zui lal Isua pawn. Ka fa i thinlung min pe rawh tiin kan pianthar hma chuan min rawn kik thin a ni. Kan thinlung kan hawn a, Lal Isua Krista chu thlarau a kan luhtir chuan Pathian in in ni a tiin min puang ta a ni. Chu in chumi in a ti kho lo chuan ka ti kho ve ang tiin, Vaukhanna hriam tak mai Lali Chua chuan min pe ta a ni. Chuvangin kraws lera a thihna hi kan sual zawng zawngte Sairala a draltu a nih loh chuan mihringah chuan Mahniin thiam chawp in, Mi chak lo ka ni a, ka rinna chak lo a, ka ro a, sual ah ka lo thu ta a ni kan ti leh thin a ni. Amah erawh chu Lal Isua Krista a en tur dik tak kan en chuan, He ngang sualna zawng zawng ah te chuan kan tlu thei tawh lo va, Lali chua hi rinawm tak a he khawvel kan zui chuan heng natna hlauhawm tak tak kan sar natna te, kal natna te, Lung natna te, thin natna te leh HIV positive te hi a hlauhawm reng reng lo a, he kan taksa a thih thleng bak chuan engti kawng mahin min ti thei lo a ni. Chu vain kan hmelmapa Diabola pawh hian kan thih ni a lo thlen thleng hian Min bei thei a, min thlem thei a. Kathy nu ai erawh chuan, Lal Isua Krista kan hmahruaitu chuan van taksaiin ropui takin a ngel leh van pirhkohte nen van chungchanga pa ang chhungah khian min lo hruai lut dawn tawh a ni. Chu hmuna thleng thei tur chuan ka unau duh tak. Lal Isua Krista Kraws a thi a tho leh nun tlawmpuitu niin a tak tak a Lal Isua Krista nei tur nei tu ni turin ka sawm tak melh che uang. Chu nih na pawimawh em em mai. Lal Isua Kristan Kraws lera min chin fel sak chu kan nei a nih chuan lal hum chhe thei tawh lo chu vanah kan tan dahin a awm a, chu lal hum ropui ber mai. He khawvel thil ropui ber pawhin a te khin rual lo leh nuam zung zawng kan neihna hmuntu van khawpui a lut tur hian he kan dam chhung rei lo te hian inbuatsaihna hun tha hmangthiamin Lalisua Krista A thi a thawh lehna tlawmphuitu lo ni turin kan zavuai hian kan thusawi te, a thu thianghlim kan tih rih te Pathianin mal min sawmsak theuh rawh se. Amen.